Dyma fideo i helpu chi um, i osod mas aseiniadau ar Teams. Nawr rydyn ni wedi logio mlaen yn barod. Mae fideo ar gyfer logio mlaen os ydych chi eisiau bach o help. Dyma sut bydd yn edrych. Bydd dosbarth eich plentyn lan fan hyn. So byddwch chi'n dewis eich dosbarth. a rydych chi'n dod mewn i'r posts. So hwn ydy ble mae'r plant yn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd ac yn gallu siarad gyda'r athrawon hefyd. Mae files fan hyn. A ti fewn fanna, mae class materials a mae hwnna yn read-only, so darllen yn unig. Dydy'r plant ddim yn gallu newid unrhyw beth ti fewn y ffeil yna, ond maen nhw yn gallu gweld pethau. So mae lot o'r waith yn cael ei safio mewn fan hyn, beth rydyn ni'n rhoi i'r plant. Mae'r plant yn mynd mewn i dysgu o adref, so os maen nhw eisiau safio rhywbeth ar Teams, gwaith y plant, a wedyn maen nhw'n dewis eu blwyddyn nhw. A tu fewn y ffael yna, mae yna restr o enwau'r plant a mae ffolder unigol i bob plentyn. So maen nhw'n agor lan eu ffolder, dewis y pwnc, Maen nhw wedi cwblhau a maen nhw'n gallu mynd i Upload a dewis rhywbeth o'r cyfrifiadur chi. Os ydw i'n mynd ymlaen te i Assignments, Dyma sut mae'n edrych. So ar yr ochr yma, mae'n dweud due today. So hwnna'n dangos pryd bynnag mae e angen cael ei roi mewn. So dwi'n mynd agor un lan. Mae'r un yma, rydyn ni wedi dechrau cael ein aseiniadau hen, felly mae un yma yn dangos bod e'n I am bod mewn heddiw a mae'n cau heddiw hefyd. Nawr fel arfer, rydyn ni, o hyn ymlaen, byddwn ni yn gosod mas y gwaith pob dydd Llun. Bydd wythnos i gwblhau y waith, a wedyn wythnos ar ôl hwnna bydd Am unrhyw un sy'n hwyr i roi y mewn, so bydd pythefnos i gwblhau y gwaith um, i bob aseiniad. So am yr un yma, mae yna ffurflen, so bydd y plentyn yn agor hwn lan. So mae hwn yn beth rydych chi'n gweld. So bydd y plentyn yn agor hwn lan. a maen nhw'n gallu rhoi atebion mewn y bocs a wedyn gwasgu'r submit ar y gwaelod. Mae fideos lan fan hyn er mwyn helpu chi i roi bach o cyflwyniad i'r tasg i chi wybod beth i'w wneud. Ar ôl i chi gwasgu submit, bydd e wedi mynd mewn a bydd yr athrawes neu athro yn gallu gweld e. Os mae'n tasg sydd ddim angen ffurflen, ond maen nhw angen rhywbeth i ysgrifennu yn lle, so er enghraifft fan hyn, mae dogfen fan hyn yw e, PowerPoint. Mae'n yr un peth os mae'n Word, dogfen, publishing, rhywbeth fel hwnna. Nawr, mae dewis fan hyn. Chi'n gallu naill ai gwasgu ar y tri dot a mynd i Download, roi hwnna ar eich cyfrifiadur, safu fe, gwneud y gwaith ar y cyfrifiadur a wedyn mynd i Add Work ac Upload i roi e mewn, so Upload from this device a ffeindio fe. Mae hwnna ffordd rownd o neud e, llawer o faff gyda'r ffordd yna, neu chi'n gallu jyst clicio ar y pwynt pŵer, yn agor e lan tu fewn Teams, darllen beth sy'n angen iddyn nhw wneud, a wedyn chi'n mynd i'r slide nesaf, be bynnag mae'r gwaith, clicio mewn y bocs a chi'n gallu teipio yn syth. Nawr, mae hwnna'n hawdd. Mae lot o bobl wedi cael bach o trafferth yn wneud hwnna. Weithiau mae teams yn gallu bod bach yn, yn ffynnu. Felly, ffordd arall yn wneud e, tri dots, chi'n gallu dweud open in PowerPoint online, a mae hwnna'n meddwl mae'n agor e mewn um, browser yw e. So fel Google Chrome yw hwn. So union yr un ffordd â Teams, mae'r un dewis slen gyda chi, a chi'n just clicio mewn a chi'n gallu teipio yn y bocs. Os fi'n mynd nôl i Teams, y ffordd arall, y ffordd fwyaf hawdd rydw i'n meddwl, gwasgu'r y tri dot, open in PowerPoint, a mae hwnna'n agor e mewn lan ar y ap sydd ar eich cyfrifiadur. Cofiwch bod Office 365 ar gael trwy Hwb am ddim, so byddwch chi'n gallu rhoi hwnna mewn a byddwch chi'n gallu agor e lan mewn yr ap a wedyn mae pob dewislen gyda chi a mae'n llawer fwy, dwi e ddim yn torri, dwi e ddim yn stopio chi teipio mewn boxes a pethau fel yna, mae'n mae mae llawer well ydy hyn. yn fy marn i. A dim ond un fersiwn o'r dogfen sydd gyda chi. So os ydw i'n teipio mewn fan hyn, mae'r un peth ar y dogfen sydd ar-lein. Union yr un peth sydd yna, neu os y byddai mewn Teams a byddai wedi agor y e mewn Teams, Mae union yr un fersiwn o'r dogfen sydd yna. So does dim ots pa un o'r tri yna rydych chi'n defnyddio, unrhyw un sy'n helpu chi. Ond gyda'r tri yna, does dim rhaid i chi wneud uploads neu adio'r gwaith neu unrhyw beth fel hwnna, chi jyst yn wneud e syth ar y pwynt pŵer. A mae hwnna'n helpu wedyn i'r plant, i'r athrawon, i weld y gwaith. So ar ôl i chi cwblhau e, chi'n mynd i hand-in, Mae'n gwneud animeiddiad diddorol. A wedyn mae wedi mynd i'r athrawes. Os ydych chi wedi gwneud handin yn rhy gynnar, rydych chi'n gallu mynd lan fan hyn yn gwneud undo handin. A wedyn newid eich bydd bynnag a roi yn ôl mewn eto. Nawr, os ydych chi wedi rhoi yn mewn, ac mae athrawes wedi ymateb iddo fe, mae'n dod lan fan hyn fel dot, neu activity hefyd, mae notification yw e sy'n dod lan i ddangos bod rhywbeth yna mae rhaid i chi edrych arno. Chi'n gallu e- gweld y rhestr o'r aseiniadau fan hyn. A ar y gweilod mae'n dweud completed, a wedyn chi'n gallu dewis un ohonyn nhw, a dyma beth fyddwch chi'n gweld. Dyma'r beth mae'r athrawes wedi rhoi yn ôl i chi, a dyna beth oedd y gwaith oedd wnaethoch chi roi mewn. Mae tu fewn y gwaith, Weithiau, mae'r athrawes, mae hwn jyst yn prawf i ddangos i chi, so does dim byd ynddo fe. Ond tu fewn eich gwaith, os mae'r athrawes wedi dweud bod yna tasg i chi wneud i gwella eich gwaith, mae angen mynd i sylwadau lan fan hyn, comments, a bydd sylwad fan hyn yn dweud i chi beth sydd angen chi wneud, bach fel eich smotyn gwyrdd. neu fa, bydd sillafu fy nhên i chi wella. A tu fewn y comment, rydych chi'n gallu wneud, gallu ymateb iddo fe yn syth i hwnna. Ar ôl ymateb, byddwch chi'n gallu mynd i hand in again a bydd e'n symud, roi e i'r athrawes eto i, i weld eich yym eich pethau chi wedi newid. Bydd yr athrawon yn rhoi mewn fan hyn, os oes rhywbeth i wneud yn y, um, yn y sylwadau, byddwn nhw'n rhoi fan hyn bod rhywbeth yna neu byddwch chi ddim yn gwybod bod e fyna. A dyna fe. Dyna eich aseiniadau. Dyma sut maen nhw'n edrych.